Salam dostlar, bu günki videomyzda biz Bruno Mars aýdymçymyzyň When I Was Your Man aýdymyny diňläris, derňäris we terjime ederis käbir ýerlerini. Onda başlaýarys.

Şowur ýatak, şowur spalny, şowur ýatylan ýer, emma öňküsine görä ýa-da häzir has uly görünýär. Ýagny ýeköz galýany üçin diýip manysyny alyp bolar. Diýmek, ýagny aýrylyşyp, aýrylyşypdyrlar. Radioda öz aýdymymyz, emma öňki ýaly ýaňlananok, many berenok diýen ýaly. Ştada üns beren bolsaňyz it don't diýip diýýär, aslynda it doesn't bolmaly. Bunu näme üçin beýdýärler? Bunu bu rifmany, kafiýany dogry etmek üçin, bir-birine ýakynlaşdyrmak üçin bilgeşleýin edilen ýalňyşlyklardan biri. Dowam edýäs. Dostlarym seň barada gürlände all it does orsça aýdylanda vsё çto delaýt ýöne türkmençe aýdylanda edýän hemme zady diýip däl-de edýän ýekeje zady diýip aýdýas türk dilinde-de şolar ýap ýapdy tek şeý diýen manyda. Tear me down, oşa ýene-de has ýakyn bolýar muny perewod edenimizde, terjime edenimizde, Razrywayt meni ýa-da Meni parçalaýar, meni bölek-büçek edýär. Elbetde bu emosionalny manyda diýilýän söz. Cause näme diýmek? Bu because, çünki sözüniň gysgaldylan görnüşi. Ýene-de bu goşgularda, aýdymlarda ýa-da gürleşilýän iňlis dilinde köp duş gelinýän gysgaltma. Seniň adyňy eşidenimde meň ýüregim parçalanýar birazrak diýen manyda. Ýagny üns beriň men size terjime edende sözme sözüm terjime edýän biram manysyny terjime etjek bolýan has gowy düşüniler ýaly. Heart breaks a little when I hear your name it all just sounds like ooh. Bu şumatky birinji setirimiz öňki sahypadaky soňky setiriň dowamy. Men seň adyňy eşdemde ýüregim parçalanýar diýipdi-ä. Oňam sesi şular ýalak diýen ýalak ýani parçalanmaň sesi. Ýani muny ýene-de şolaýrak terjime edemde birazajyk gülkünç gelip biler ýöne Kada ýa slyşu twoýe imýa moýe sertse razrywaýatsa ýa to zvuçit tak diýip birhili aglaýanyň sesi ýaly edip goşýar. Dowam edýäs.
Too young näme diýmek? Örän ýaş, ýok. Aşa diýmek, aşa ýaş. Muny köplenç halatda very bilen garyşdyrýarlar. Ýöne näçe manysy ýakynam bolsa, aslynda bir ullakan tapawut bar arasynda. Ikisem awa köp manyda berýän bolsa-da, very young, örän ýaş diýsek, ýöne too young, has hem gereginden aşa ýaş, too dumb, aşa samsyk ekenim, akmak ekenim diýen manyda, ýöne göz ýetirmäne, to realize, göz ýetirmäne, düşünmäne. Biram too-nyň ulanyňyzda gaty seresap ulanyň, diýşim ýalak, gereginden has manyny berip, negatiwny manynam berip bilýär. Bärde negatiwny many berenok, ýöne, meselem, diýeli, sen You are too smart diýseň birine ol senden gaty görüp biler. Bu näme diýmek? Ýani sen köp bilýäň diýen ýalak bolýada. Näme etmäne göz ýetirmäne nämäni that I should have bought you flowers saňa güller almaly ekenim. Bu should have däki w gysgaltma have has kömekçi işligiň gysgaltmasy. Have has kömekçi işlik bolup gelen wagtynda arkasyndaky işlik işligiň üçünji halynda gelmeli. Ýani buy bought bought. Şu bought bolup gelýär. Näme manyny berýär? Meselem, şudy aýraly ortadan I have bought, satyn aldym. Geçmişde, hani geçmiş many bar, past simple ýalak, ýöne bu present perfect simple bolýar. I have bought. Bärde should ara giren wagtynda ýene geçmiş manydan berýärdi, ýöne I should have bought. Almaly ekenim.

Ünseriň aýy gitdi, ýöne ýene-de düşünip bolýar. Aýdygy şo taýda. Ýene-de bir ýalňyşlyk bar. Gave, näme bolmaly? Give, gave. Hawa, given bolmaly aslynda. Ýöne-de, ýene-de bilgeşleýin edilen. Gave, bir sanyk bogum bolýar. Given, given, iki bogum. Şony bir boguma düşürmek üçin edilen ýollardan biri. Dowam edýäs.

Ýokardaky setiri-de baglap bolýar, ýokardakyny dowam edip ýa-da aşaky setiriň hem başy ýaly edip bolýar, When I had the chance, take you to every party, party ýa-da party, amerikanlar diýişýärler. Ýene bir ýalňyşlyk bar. Tapan bolsaňyz menden öňçä size bäşlik gündeligini getiriň. Take, ýagny näme bolmaly bärde? Ýene ýokardakyň dowamyny aslynda I should have take, took, taken bolmaly. Taken to every party diýmän, take you to every party.

Indi bolsa meň balam tans edýär, emma welin başga bir erkek bilen tans edýär. Wagtyny etmändir, indi bolsa oň ýerine başgasy geçipdir diýen manyda. I şoň we şoň puşmanlygyny bize aýdyp berýär aýdym üsti bilen. Dowam edýäs.
My pride, my ego, my needs and my selfish ways My pride, meň namysym diýen manyda terjime etsek has gowy bolar, aslynda bärde meň buýsanjym diýmeli, ýöne bärde buýsandyr ýalak zat ýok. Bu näme manyda? Hani bir zada diýeli, hani iki söýgüli söýüşýärde soň ýaraşmana ikisem bir-birine namys edip burny ýokarda bolýar, men barmaýan oň ýanyna. Sebäbi näme? Ýa pride näme bolýardy? Durýan we buýsanç däl aslynda-da, gordost. Ýa gorduý, men ondan ýokarda diýen manyda aýdýar, my pride, my ego. Ego-nyň terjimesi ýok, bu latynçadan gelýän bir zat, men diýmek, ýani men-menlik. Ego şo bolýar dälmi? person's sense of self-esteem, self-importance. Bunu görýäňmi? Ego. Awa men latinçeden gelýär. My needs, men zerurlyklarym and my selfish ways. Ýene de bärdäki ego ýalak. Men mendiklerim diýseň hem boljak. Caused a good strong woman like you to walk out of my life. Men durmuşymdan sen ýalak güýçli Gowy bir aýalyň gitmegine sebäp boldy, diýip, caused. Bu ýokardaky cause näçe meňzese-de, ikisi bir-birinden gaty tapawutly zat. Caused, sebäp boldy. Bu geýik gazylaran bir söz däl, bu sözüň özi.

bulaşyklyk. Hany öýümizi dagydýasa, ondan soň ýygnamagyny goýýasa, şo mes boldy bolýardy. Meselem, saçy daramasak, olam bulam bulaşyk bolup dursa mes, hair in a mess. Hany mende ýok. Wobşem Indi bolsa men eden bulaş bulaşdyran zatlarymy düzedip bilmeýän asla we asla diýýär. And it haunts me every time I close my eyes. Ve Haçan-da gözümi ýumsam, meň gözümiň öňüne gelýä diýen manyda. Ýöne sözme-söz öwürsek, haunt bärde ýadyňyza düşýärmi, görensiňiz belkem bu ýerde haunted house, ýagny dom s priwideniýami manyda. Haunts me every time I close my eyes, her gözümi ýumanda öňüme kak kak prizrak bir günde perid glazami diýen manyda diýsem boljak. Dowam edýär.

Türkmençe aýdanda AC olam näme bolýardy? Dolduryş bolýardymy ýa-da türkmençe birazajyk ýatdan çykypdyr. Bu görýärmi? Gaty gyzykly bir paradoks. Ýani köplenç adam ene dilini grammatika taýdan Has gowy bilmeýä başga diliňkini has gowy bilýä edil şolar ýalyk zat bu iňlisleriň özündede bar amerikalylardada bar hamana olar gowy bilýä diýip pikir etsegem aslynda biziň uniwersitetde mugallymyzam aýdypdy iňlis bir mugallymyz bar bar şol aýdypdy pikir etmäň siziň iňlisçäňiz olardan pesdir diýip siz prosto indi çagalykdan ulanmadygyňyz üçin şolar ýalyk bolup gelip biler size ýöne biz ene dilimizi çagtyn bilýänimiz üçin siz hem öz ene dilinizi çagtyn bilşiňiz ýalak diýip daşary ýurtlular gaýtam biziň dilimizi bizden has gowy bilýär grammatik taýdan diýip aýdypdy şoňa başda haýran galypdyk soň pikirlenip görsem çyndan hem şeýle ýa öz ene dilimizi o diýen kän gowy bilemzok ýani gürlemek gürlemesi tarapyndan ýa düşünmek tarapyndan hiç hili mesele ýok dialektler bolsun, ha, beýleki welaýatlaryň, taraplaryň dialektleri bolsun, ýene düşünip bilýär, emma welin grammatika taýdan ýazanymyzda ýalňyşlar goýberip bilýär. Bu bolaýjak zat, bu edi şolar ýalam siz başga dil gürläňizde ýalňyşaryn diýip gorkmaň. Ýene bir kiçiräk temaň arasyndan maslahat. Sebäbi olaň özleri ýalňyşyklary gaty köp edýär öz ene dilinde gürlände.

Despite the bad weather, ýagny erbet howa garamazdan, howa erbet bolsa-da, we went out for a picnic, biz piknik üçin daşaryk çykdyk, howa gowy däl hem bolsa, ýerini üýtgedip bilmeýäris. Meselem, despite it hurts diýsek, ýalňyş bolýar. Elbetde, ýene-de sizi düşünerler, näme diýjek bolýanyňyzy düşünerler, ýöne has arassa gürlesek özümiz üçin gowy dälmi? Dowam edýäs. Agyrsa da men birinji boljak ayt aytmana nämeni that I was ya aytmaga aytdy dogry that I was wrong I'll be the first to say that I was wrong. Ağırsa da hani bu yüreğim ağırsa da

Bilýärin, men gaty gijä galandyryn, näme etmäge? To try, synanyşmaga, and apologise we ötünç soramaga, for my mistakes, meň ýalňyşlyklarym üçin. Emma welin, seň bilmegiňi isleýän, I just want you to know, şu taýda üns beriň, I want to know diýen bolsa-da, you-syz, şu taýdaky you-syz, onda men bilmek isleýän bolardy. I want you to know, I want you to know diýen üçin sen bilmegini isleýän. I want him to know, I want them to know, olaryň bilmegini isleýän, oň bilmegini isleýän. Ýöne I want you to know. Sen bilmegini isleýän. Ya da mesela muny şey diýip biler. Do you want me to know? Men bilmegimi isleýäňmi? Ýalak e, ulanyşlar bar. Ünsürip ulanyp hatalarym.

Take you to every party Cause I remember how much you love to dance Do all the Bärde näme diýä? I hope he buys you flowers. Bilmegiňi isleýärin. Nämäni men ynan men umydymy diýä. I hope umyt edýärin. O saňa güller alýandyr. He buys you flowers. Umyt edýärin seň elleriňi tutýandyr. Give you all his hours. Ähli wagtyny berýändir. Bärde de menden öňçä Instagram bolsaňyz ýene-de maladýet. Berekella size. Give däl, näme bolmaly? Gives bolmaly. I hope he gives you all his hours when he has the chance. Onuň wagty, onuň mümkinçiligi bar wagty. Takes bolmaly dogry dämi? Take you to every party. Partilere äkidýändir seni. Cuz I remember how much you love to dance. Çünki ýadyma düşýär, nähililik sen tans etmegi söýýärdiň. Söýýänligiň

Things I should have done
when I was your man. Görýän bolsaňyz aýdymyň ady goşgyň ýa-da aýdymyň iň soňunda geldi. When I was your man. Men sen seň erkegim bolan wagtymdaky etmeli zatlarymy edýändir diýip umyt edýärin diýýär. Görýäňmi? Do all the things I should have done when I was your man. Bu nähilek bir söýgi, hani

Do all the things I should have done When I was your man
Başga-da nähili göweren ädimiňiz bar bolsa, aşakda ýazyň ýa-da teklibiňiz, soragyňyz, ýalňyşan ýerlerim bar bolsa ýazyp bilersiňiz. Görüşençek, hoş sag boluň.